Мордовиядә гомер итүче татарларның Ульяновск өлкәсендә беренче тапкыр гына булулары түгел, әлбәттә. Моннан өч ел элек алар борынгы Сембер төбәгендә Мордовия татарларының мәдәнияте һәм сәнгате көннәрен уздырганнар иде. Ул чакта алар күршеләре өчен Саранскида яшәүче рәссамнарның эшләреннән торган күргәзмә, хәләл ризык сәүдә ярминкәсе оештырдылар. Аның кысаларында Ульяновск өлкәсе белән Мордовия Республикасы татар автономияләре мәдәният һәм мәгариф тармагында үзара хезмәттәшлек итү турындагы килешү дә төзегән иделәр. Әлеге мәртәбәле чара Мордовия татарларының үзешчән сәнгать осталары концерты белән тәмамланды. Әлбәттә, мондый төр чаралар ике як өчен дә файдалы. Барыбыз да беребездән беребез рәнер өчен, баер өчен ундый әйбер кирәк, взаимообмен. Без уже ничә ел Самарага барган идек. Самарлылар безгә килде. Ахыргы елларда Чувашиягә, анда без бардык, алар безгә килде. Хәзер Пенза белә сөйләшәбез. Ә бүген инде Семберлеләрдә кунакта Мордовиянең әле күптән түгел генә оешкан Татар эшмәкәрләре клубы әгъзаләре. Безнең бизнес клубыбыз кирәк иде, беренчедән, то есть без татарлар, республикада бер-беребезне яхшырак белеп, яхшырак танып, бер-беребез белән катнашып, бер

Ул изге эш хәзер дә уңышлы гына дәвам итә. Ул дужинаны уздырырга милләт эшенәме, дин мәчетләр, мәдрәсәләр, имамнарга примерно газ, электричество. Вот ул мал кая дужин барырга. Бу республикада яшәүче мөселман эшмәкәрләренең күпчелеге башлыча хәләл ризык, татар халкының камыр ашларын җитештерү, мал-туар асрап, ит сату, көнбагыш эшкәртү белән кәсеп итәләр. Алар эшләп чыгарган продукция бүген Россия шәһәрләрендә генә түгел, ерак һәм якын чит илләргә кадәр тарала. Республика җитәкчелеге белән килешеп, карантин вакытында байтак мохтаҗларга ярдәм итү максатыннан төрле хәйрия акцияләрендә дә катнашалар. Хөкүмәт запросына җавап кылдык. Безнең проектларыбыз иде, больницларга, пансионатларга, ветераннарга ярдәм итте. Кем продукт томан бирде, кем акчалата бирде, нидер шундый бар иде. Министерство экономика белән запрос килде безнең клубы тагын клубыбыз бизнес клуб татарский бизнесменов бар безнеке и соответственно сатып алырга бер медицинский оборудование дорогостоящий без анарга тоже җибәрә тиштек иншалла. Кунакларның чираттагы тукталышы Бастон фабрикасында булды. Әсгать Мәликов җитәкли торган әлеге предприятие озак еллардан бирле мәктәп формалары, ир-егетләр өчен костюм-чалбарлар һәм пальтолар тегү белән шөгыльләнә. Ә узган ел алар пандемия сәбәпле башта битлекләр, соңрак кызыл зонада эшләүчеләр өчен халатлар да тегә башладылар. Бу ситуациядә, особенно пандемиядә, безгә бер-беребезне күтәреп, бер-беребезне поддержать итеп эшләребезне алып барырга кирәк. Әлбәттә, без дә аларга кирәк, алар да безгә кирәк. Без бөтен районнар, бөтен областьлар, регионда, менә Павловский районда бергә, бергә берләшеп эшне алып барырга кирәк дип уйлыйм. Бүгенгесе көндә инде без бер-беребезне танып, татар халкыбызның телен, динебезне һәм дә тарихыбызны, мәдәниятебезне танырга, белергә, арттырырга һәм дә балаларыбызны шул туры юлда асрарга, воспитать, воспитывать итәргә тырышырга ниятебез дә бар шул. Әлбәттә, кунак ашы кара каршы дигәндәй, бүгенге очрашуның дәвамы, Алла боерса, март аенда Саранск шәһәрендә булачак. Анда Идел буе татар эшмәкәрләренең ассоциациясе оешыр дип көтелә. Ульяновск һәм Саранск шәһәрләреннән Рамис Сафин, Татарлар.